اوکوں اللہ پاک دے طرفوں کامیابی ملے اور کامیابی وی ایں ملے بلکہ اساں جٹاں دی مثال اے کہ اللہ پاک جڈاں نی ڈیندے چھپر پھاڑ کے ڈیندے تاں ایویں ای گالھ اے ول اوں بندے دے پچھوں بندے ایویں پونن بھانویں اوندے رشتہ دار ہوون بھانویں اوندے دوست احباب ہوون یقین کریسو ول اوندے نال سیلفیاں کیا اوندے نال ویڈیو کیا ول الن سئیں اساں تہاڈے فین ہیں اگے پچھے بات کوئی نی پچھدا۔ میں گھما پھرا تے گالھ نہ کریساں میں گالھ کریندا پیاں حسان حمید دی جیہڑا جو ماشاءاللہ۔

یوٹیوب تے کم کرینے بھانویں ٹک ٹاک دے اتے کتنا عرصہ لگ گئے کتنا پاپڑ ویلنے پونن کتنا محنت بندہ کریندے وال وانج تے ہوں تاکہ ناں پیدا تھیندے ناں بنن تو بعد وال کچھ فیم حاصل تھیندے وال او بندہ کہیں وڈی پرسنالٹی کوں ملدے اوندے کنے بعد کچھ ایستا ایستا ایستا ایستا گروہ کرینے کرینے وال پنج ست سال تو بعد اوندا ناں پیدا ونج تھیندے۔

او ایسا بندہ وائرل تھے کہ ݙو سو اٹھہتر کے سبسکرائبر فائنل تھی چکن اور اوندا جیڑھا ٹارگٹ ہے تاں او تقریبا ہک ملین دا ہے اگر اوندی ماشاءاللہ ہی طریقے نال ویڈیو چلدی رہ گئی تاں اللہ پاک اوکوں تقریبا تقریبا ہی مہینین اندر تقریبا ماشاءاللہ اساں بہت خوش ہیں اور یقینو اساں اوندے بڑے فین اساں وی بݨ چکے ہیں ماشاءاللہ اور ہک ملین کراس کریسی اور میں دادا تقریبا ویلا منڈا محمد شہزاد بھائی تقریبا اوکوں ݙاہ توں ٻارہاں سال جتنا عرصہ تھی گئے

کیڑھی ادا اللہ پاک کوں پسند ہئی ہے اللہ پاک نے اوکوں کامیابی عطا فرماوے کیونکہ اساں اج دا ویلوگ بنڑایا کنے میں آکھیا کیوں نہ یار اج کل ہر بندہ حسان حبیل دی ویڈیو بنڑیندا پئے اساں آکھیا کیوں نہ اساں اے سوچے کہ یار اساں وی ایں چیز دے وچ نا حصہ اساں وی ملا گھنوں تے اساں وی حسان بھائی دی ہک ویڈیو بنڑا گھنوں تاکہ کیا پتہ سا کوئی کجھ سبسکرائبر اور کجھ حسان بھائی دے طرفوں انہاں دی ویڈیو اپلوڈ کرنڑ دے طرفوں ساڈے کجھ ویوز زیادہ آ ونجن تے ساڈا وی مقصد جیڑھا ہے اللہ پاک اساکوں وی کامیابی عطا فرمائے اور جتنا وی میڈی وائی ٹی فیملی ماشاءاللہ تقریبا سال ڈیڈھ سال ڈو سال توں محنت کریندے پئے ہن اللہ پاک ساریں کوں کامیابی عطا فرماوے اور اللہ پاک ایویں ہتھ پکڑے ہر کہیں دا تے حسان حمیدی دی اللہ پاک نے باہ پکڑی ہے تے اللہ پاک نے تقریبا تقریبا صرف اٹھارہ ویڈیو دے اتوں ڈو سو اٹھتر کے سبسکرائبر اللہ پاک نے توں ڈے ڈتن۔

بڑے لوگ اوکوں ڈیکھنڑاں پسند کریندے پئن بڑے لوگ اے ڈیکھنڑاں چاہندے ہن کہ یار اوندی جیڑھی وی ویڈیو آوے اساں فل واچ ای کروں اور ماشاءاللہ دن بہ دن اوندے سبسکرائبر ای ودھدے پئن اور دن بہ دن اوندے ویوز ای ودھدے پئن اور ماشاءاللہ یوٹیوب نے ایسا کم کیتے کہ اوں بندے کوں ایسا وائرل کیتے ایسا وائرل کیتے کہ میں دادا تقریبا کافی عرصے توں نہ اج تک کئی ایہ سواں بندہ وائرل ای کائنا تھیا ہوسی جتنا او بندہ صرف سدھی سادھی ویڈیو بنڑا تے نہ اونے ڈانس کیتے نہ کوئی غلط گالھ کیتی اے نہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کیتے سی اور ماشاءاللہ